Bu seýilgäh toplumynyň baş girelgesiniň golaýynda ermeni halkynyň nusgawy edebiýatynyň kerwenbaşysy, beýik kompozitory Saýat Nowanyň heýkeli oturdylypdyr. Gruziýanyň Tbilisi şäherinde doglan şahyryň hakyky ady Arutýan, Saýatýan bolup, Saýat Nowa onuň edebi tahallusy, ýagny lakamydyr. Saýat Nowa diýmek ylhamyň aşygy, yşgyň awçysy diýen ýaly manylar aňladýar. Ol öz döwründe şygyr düzmegiň ozançylyk ýolunyň inçe syrlaryny ele alyp, dünýä ýurtlarynda meşhur bolan türkmen ozan şahyrlarynyň ýoluny dowam edipdir. Bu bolsa ussat şahyryň şygyrlarynyň bagşylaryň döredijiliginiň üsti bilen ömür dowamatynyň dowamlygyny üpjün edipdir. Şahyryň ermeni, gurzyň, pars, azerbaýjan hem-de gadymy türki dillerinde ýazan şygyrlarynyň ýüzlerçesi biziň günlerimize gelip ýetipdir. Oň ýüzden gowrak goşgulary türkmen diline terjime edilip, olar häzirki wagtda bagşy-sazandalarymyzyň ýürek owazyna öwrüldi. Gel, gel, köňül, bu jahana nazar sal, Duz çöregiň bolsun hemişe halal. Edenge gülmesin hiç kes hiç mahal, Öwdi söý, sabry söý, tary söý. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda

Belarus şahyry, terjimesi hem dramaturgydyr. Ýanka Kupala belarus edebiýatynyň we belarus edebi diliniň düýbüni tutujylarynyň biri hasaplanýar. Ol bir müň dokuz ýüz dokuz, bir müň dokuz ýüz on üçünji ýyllarda Sankt-Peterburgda, soňra Moskwaň Şanýawska adyndaky rus halk uniwersitetinde ýokary bilim alýar. Şahyryň talyplyk ýyllary döreden Wagt, Watan üçin, Miras, Öz halkyma atly watançylyk ruhundaky goşgulary halkyň söýgüsine mynasyp bolup aýdyma öwrülýär. Ýigriminji asyryň ýigriminji, otuzynjy ýyllarynda oň birnäçe eserleri neşir edilip, halka ýetirilýär. Şahyryň şol döwürlerde döreden Kim gelýär? ýagny Belaruslar atly şygry Belarus halkynyň bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýyla çenli döwlet senasy bolup ýaňlanýar. Bir söz bilen aýdylanda, şahyr halkyň kalbynyň mylaýym owazyny sazlaşykly şygyr setirlerine siňdirmegi başarypdyr. Ol öz döwründe Puşkin, Şewçenko, Nekrasow, Krylow ýaly ägirtleriň eserlerini belarus diline terjime edýär. Ýanka Kupalanyň şygyrlary iňlis, arap, italýan, hytaý, nemes, rus, fransuz, hindi, ýapon, türkmen dillerine terjime edilendir. Şahyryň bu ýadygärligi türkmen-belarus halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Açyk gapylar syýasatyna laýyklykda, Türkmenistan dünýä ýurtlary bilen syýasy, ykdysady hem medeni gatnaşyklarda uly ösüşlere eýe bolýar. Şeýle dostlukly ýurtlaryň biri-de Hytaý Halk Respublikasy bolup, bu ýurt bilen özara gatnaşyklaryň has-da berkemeginiň şanyna hormatly Prezidentimiziň uly dabara bilen açyp beren Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda meşhur hytaý şahyry Du Funyň ýadygärligi oturdyldy. Hytaý halkynyň edebiýatyna uly goşant goşan nusgawy şahyr, Du Fu hytaý edebiýatynyň täzeden galkynyş döwri bolan Tan nesil şalygy döwründäki şahyrlaryň hatarlarynda giňden meşhurlyga eýe bolupdyr. Du Fu birnäçe ýyllaryň dowamynda dürli goşgular toplumyny döredipdir. Şol goşgularyň aglaba bölegi tebigat gözelligi, adalatlylyk we durmuş temalaryna bagyşlanypdyr. Oň ýazan şygyrlarynda esasan paýhasly pikirler öňe sürlüpdir. Şol paýhasa ýugrulan pikirleriň okyjylaň ýüreginde uly orun alandygy üçinem halk oňa Akyldar şahyr diýip at beripdir. Dufunyň seýilgähdäki ýadygärligi türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda oturdylan bu ýadygärlik fransuz halkynyň meşhur şahyry, ýazyjysy hem dramaturgy Onore de Balzagyň ýadygärligidir. Ol Ýewropa edebiýatynda realizmiň esasy düýbüni tutujylarynyň biri hasaplanýar. Onore de Balzak bir müň sekiz ýüz ýigrimi üçünji ýylda ilkinji eserini döredip, soňy bilen birnäçe ýyllaň dowamynda neşirýat işleri bilen meşgullanypdyr. Soňra ol özüni tutuşlygyna edebiýata bagyşlap, diňe döredijilige üns berip başlaýar we ýylda powestdir romanlaryň bäş-altysyny ýazyp halka ýetiripdir. Ýazyjyň ýazan romanlarydyr powestleri okyjylar köpçüliginde uly gyzyklanma döredýär. Fransuz halkynyň meşhur şahyrynyň eserleri dünýä dilleriniň ençemesine terjime edilýär we okyjylar tarapyndan gyzgyn garşylanýar. Bu seýilgäh toplumynda Onore de Balzagyň ýadygärliginiň goýulmagy türkmen we fransuz halklarynyň mizemez dostlukly gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydyr. Medeni-seýilgäh toplumynda ýerleşýän bu ýadygärlik orta asyr gordyn akyldar şahyry hem suratkeşi Şota Rustaweliň ýadygärligi. Ol Gomeriň poemalaryny, Platonyň pelsepeli pikirlerini, pars we arap edebiýatyny uly gyzyklanma bilen öwrenip, özüniň Gaplaň derisine giren pälwan atly ajaýyp poemasyny ýazýar. Netijede ol Şota Rustaweliň dünýä edebiýatynda iň meşhur eserleriniň birine öwrülýär. Akyldar şahyr öz döwründe döwlet derejesindäki wezipelerde işleýär. Ol edebiýatdan daşary surat çekmek bilen hem meşgullanypdyr. Şota Rustaveli, esasan, miniatýura taslamalaryna köp üns beripdir. Şahyryň eserleriniň agramly bölegi dünýä dillerine terjime edilip, halk köpçüligine ýetirilýär. Magtymguly Pyragy medeni seýilgäh toplumynda Şota Rustaveliniň ýadygärliginiň goýulmagy türkmen we gruzin halklarynyň dostlukly gatnaşyklaryny täze belentliklere göterer. Siziň synlap oturan bu ýadygärligiňiz bolsa nemes halkynyň meşhur şahyry, dramaturgy, alymy hem teatr režissýory Ýogan Wolfgang fon Gýotanyň ýadygärligi. Ol nemes we dünýä edebiýatyndaky Beýik ýazyjylarynyň biri bolmak bilen, özüniň Wilgelm Meýsteriň okan ýyllary atly romany, German we Doroteýa şygyrýet epopeýasy we Faust dramasy bilen dünýä ýüzünde giňden meşhurdyr. Gýote Germaniýada täze zaman nemes edebiýatyny esaslandyryjylaryň biri bolmak bilen, oň Tupanlar we Okgunly zarbalar döwründe ýazan goşgulary nemes poeziýasynyň taryhynda iň ajaýyp sahypalary düzýär. Ol öz eserleriniň üsti bilen dünýäniň, durmuşyň hakyky manysyna düşünmäge çalşandygyny belläp geçýär. Oň dünýä edebiýatyna giren we uly söýgi bilen garşylanan ajaýyp romanlary şahyryň döredijilik dünýäsiniň şöhlelendirýän esasy bezegleriniň biri hasaplanýar. Hut şoň üçinem şahyryň bu seýilgäh toplumynda ýadygärliginiň oturdylmagy, halkymyzyň dünýä halklary bilen dostana gatnaşyklarynyň dabaralanmasyna şaýatlyk edýär. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumyny bezäp oturan ýadygärlikleriniň biri-de Hindistanyň Döwlet senasynyň sözleriniň, birnäçe nowellalarynyň, romanlarynyň we beýleki ajaýyp eserleriniň awtory Rabindranat Tagoryň ýadygärligidir. Ol entäk on dört ýaşyndaka oň eserleri neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilip başlanýar. Ussat ýazyjy hem şahyr öz eserlerini bengal dilinde ýazypdyr. Hindistanyň dünýä belli ýazyjysy hem şahyry Rabindranat Tagoryň ajaýyp şygyrlar ýygyndylarynda, beýleki şahyrana kitaplarynda ýaradylyşyň syrlary, durmuş meseleleri, watançylyk, batyrlyk hakdaky garaýyşlary öz beýanyny tapan bolsa, Dag, öý we dünýä atly romanlarynyň, şeýle hem powestleriniň, hekaýalarynyň, pýesalarynyň, makalalarynyň özeninde ynsan aladalary, jemgyýetiň meseleleri, syýasy garaýyşlaryň gadyr-gymmaty baradaky pikirlere uly orun berilýär. Oň Gaýduwsyz aýdymlar atly şygyrlar ýygyndysy bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda edebiýat ugry boýunça Nobel baýragyna mynasyp bolýar. Dünýä halklarynyň söýgüsini gazanan ussadyň bu seýilgähde ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we hindi halklarynyň baky dost-doganlygynyň aýdyň nyşanydyr. Seýilgähiň gözel künjegini bezäp oturan bu ýadygärlik belli ýapon şahyry, Ýasunari Kawabatanyň ýadygärligi. Şahyr entek uniwersitetde okap ýören döwürlerinde Kikutiniň Bungeýsýunzýu atly edebi žurnaly bilen hyzmatdaşykda bolup, meşhur ýazyjylaryň we redaktorlaryň ünsüni özüne çekmegi başarypdyr. Şeýle hem şahyr diňe bir eser ýazmak bilen meşgullanman, Maýniti Simbun gazetiniň habarçysy bolup işleýär. Müň ganatly durna, Gar ýurdy, Köne paýtagt, Dag gerşi ýaly romanlary we şahyrana eserleri oňa uly abraý getirýär we dünýä edebiýatynda şöhratly yz goýmaga ýardam berýär. Ýazyjyň eserleri dünýäň birnäçe dillerine terjime edilýär we ol bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda Nobel baýragyna mynasyp bolýar. Paýtagtymyzyň Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda Ýasunari Kawabasanyň ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we ýapon halklarynyň dostlukly gatnaşyklaryny has-da ösdürer. Ine, bu ýadygärlik bolsa Malaý halkynyň belli şahyry we edebiýatçysy Raja Ali Hajyň ýadygärligi, ol ençeme dillere terjime edilen şygyrlaryň, ylmy işleriň we dünýä belli eserleriň awtory bolmak bilen, Gymmatly sowgat, Malaý we bugislaryň nesil şejeresi ýaly kitaplary, Abdulmulukyň goşgusy, Onki Gurindam poemalary, Malaý diliniň ilkinji grammatikasy we düşündirişli sözlügi, Dil bilimleriniň kitaby, Patyşanyň wezipeleri, Yhlasyň miwesi ýaly eserleri oň döredijiliginde görnükli orun eýeleýär. Ýaşan, manyly ömründe bitiren hyzmatlary, geljekki nesillere miras goýan gymmatly gollanmalary, ylmyň ösüşine goşan ägirt uly goşandy üçin Malaýziýada Ençeme ýokary okuw mekdeplerine, medeni we taryhy edaralara, metjitlere, sport toplumlaryna we köçelere oň ady dakylyp, alymyň hormatyna taryhy ýadygärlikler galdyryldy. Bu gözel syýahat toplumynda Raja Aly Hajynyň ýadygärliginiň goýulmagy türkmen we Malaý halklarynyň baky dost-doganlygynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumyndaky bu ýadygärlik rumyn halkynyň meşhur şahyrlarynyň biri hasaplanýan Mihaý Emineskuň hormatyna goýuldy. Ol Wena uniwersitetinde okaýar we bir müň sekiz ýüz ýetmiş iki, bir müň sekiz ýüz ýetmiş dördünji ýyllarda Imperator hem-de Proletarlar, Perişde we Demon goşgulary toplumyny ýazýar. Öz döwründe Pariž jemgyýeti Emineskunyň şahyrana dünýägaraýşyna uly täsir edýär we oňa ajaýyp eserleri döretmäge ýardam berýär. Ol bilim ulgamynda dürli kärde zähmet çekmek bilen, bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýyllarda iň uly eserini sekiz ýyldan gowrak wagtlap işlän Duçafer goşgusyny tamamlaýar. Bir müň sekiz ýüz segsen üçünji ýylda oň ilkinji goşguly kitaby çapdan çykýar we şondan soň Emeneskunyň ady dünýä meşhurlygyna eýe bolýar. Bu medeni-seýilgäh toplumynda Mihaý Emineskunyň ýadygärliginiň oturdylmagy Türkmenistanyň we Rumyniýanyň dostlukly gatnaşyklarynyň taryhyndaky şanly wakadyr. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumyndaky bu ýadygärlik täjik şygryýetiniň wekillerinden biri bolan Saido Nasafiniň ýadygärligi. Şahyryň döredijilik mirasy žanr dürlüligi bilen tapawutlanyp, şäher edebiýatynyň şahraşup žanrynyň ösmegine uly ýardam beripdir. Saido Nasafiniň şygryýetiň gazal, muhammes, kasyda görnüşlerinde döreden eserleri uly meşhurlyga eýedir. Şahyryň Bahar äheňleri atly eserinde öňe sürülýän pikirler ynsan kalbynda ýagşy gylyk häsiýetleri, zähmetsöýerligi, ynsanperwerligi, halallygy kemala getirmekde aýratyn ähmiýete eýedir. Oň ýazan goşgularyndaky pikirler aýratynam terbiýeçilik taýdan örän möhümdir. Medeni-seýilgäh toplumynda Saida Nasafiniň ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we täjik halklarynyň baky dost-doganlygynyň aýdyň nyşanydyr. Seýilgähdäki bu ýadygärlik Beýik Britaniýaň meşhur şahyry we dramaturgy William Şekspiriň hormatyna dikildi. Ol dünýä boýunça iň bir meşhur dramaturglaryň biri hasaplanýar. Ussadyň Romeo we Julietta, Patyşa Lir, Gamlet we Ýuliý Sezar ýaly eserleri dünýä edebiýatynda aýratyn orun aldy. Şekspiriň eserleri dünýä dillerine terjime edilip, olar dünýäde iň köp okalýan eserler hökmünde tanalýar. Oň drama eserleri häli-häzire çenli dünýäň iň meşhur teatrlarynda sahnalaşdyrylyp gelinýär. Wilýam Şekspiriň drama eserleri geçen asyryň ellinji ýyllaryndan bäri türkmen teatrlarynda-da sahnalaşdyrylyp, halka görkezilip gelinýär. Ol dünýä edebiýatynyň altyn gaznasyna giren ajaýyp komediýalaryň we tragediýa eserleriniň hem awtorydyr. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda Wilýam Şekspiriň ýadygärliginiň goýulmagy Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň dostlukly gatnaşyklaryny has-da berkider. Seýilgähdäki bu ajaýyp ýadygärlik Şandor Petefiniň hormatyna oturdyldy. Ol Wengriýanyň nusgawy edebiýatynda öçmejek yz galdyran wenger halkynyň milli şahyry hökmünde tanalýar. Oň goşgular we poemalar kitaby güneşli ülkämizde bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylda çap edilen bolsa, bir müň dokuz ýüz elli altynjy ýylda Ýanoş Pälwan atly kitaby Aşgabatda neşir edildi. Häzirki döwürde-de türkmen okyjylary şahyryň eserlerini uly höwes bilen okaýarlar. Şandor Petefiniň ir döwürlerde ýazan Güli gadagan edip bilmersiňiz, Aşhana öwrüldim. we Alamat ýaly kitaplarynda ýerleşdirilen nusgawy formadaky goşgulary halkyň ýüreginde baky ýaşaýar. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Wengriýada Şandor Petefiniň doglan gününiň iki ýüz ýyllygy uly dabara bilen bellenip geçildi. Şahyryň bu seýilgähdäki ýadygärligi Türkmen, wenger halklarynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň mysalydyr. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda oturdylan bu ýadygärlik eýran halkynyň nusgawy şahyry Hafiz Şirazynyň ýadygärligidir. Ol öz eserlerini şygryýetiň gazal, kasyda, rubagy, kytga žanrlarynda döredipdir. Hafiz Şirazynyň Diwan kitabynda şahyryň ir döwürlerde döreden gazallary, kytgalary we rubagylary, kasydalary, poema, mesnewleri ýerleşdirilipdir. Oň ajaýyp eserleri dünýä halklarynyň birnäçesiniň dillerine terjime edildi. Medeni-seýilgäh toplumynda Hafiz Şirazynyň ýadygärliginiň oturdylmagy Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň barha gülläp ösýändigini aýdyň alamatlandyrýar. Bu ýadygärlik italýan halkynyň meşhur akyldar danasy we şahyry, şeýle hem italýan edebi dilini esaslandyryjylarynyň biri hasaplanýan Dante Aligieriň ýadygärligidir. Ol orta asyryň iň beýik şahyrlarynyň biri hasaplanýar. Dante Aligiýeri diňe italýan edebiýatynyň däl, eýsem dünýä edebiýatynyň ösmegine hem uly goşant goşan şahyr höküminde giňden tanalýar. Ol öz ajaýyp eserleri bilen orta asyr we antik döwrüniň edebiýatlaryndan we ylmyndan habarly bolan şahyrdyr. Dante Aligiýeriň on üçünji asyryň ahyrynda ýazan Täze durmuş atly eseri dünýä edebiýatynda terjimehal äheňli ýazylan ilkinji eser hasaplanmagy oň eserleriniň dünýä edebiýatyndaky gymmatyny artdyrýar. Magtymguly Pyragy seýilgäh toplumynda Dante Aligieriň ýadygärliginiň goýulmagy türkmen we italýan halklarynyň dostlukly gatnaşyklaryny has-da berkider. Seýilgähiň gözel künjegini bezäp oturan ýadygärlikleriň biri-de Gazagystanyň halk sazandasy, kompozitory, dombura oýunçysy, kýularyň, ýagny dombura üçin pýesalaryň awtory Kurmangazy Sabyr Baýullynyň ýadygärligidir. Gazak halkynyň milli aýdym-saz sungatynyň kämilleşmeginde, kämil eserler bilen baýlaşmagynda Kurmangazynyň döreden eserleriniň aýratyn orny bolup, oň Gazagystanyň aýdym-saz medeniýetiniň ösmegine goşan goşandy çäksizdir. Kurmangazynyň döredijiliginiň iň ýokary derejesi Sary arka hýuýy bolup, onda ýeňil äheňde, Gazak sährasynyň gözelligi hem çäksiz giňişligi örän täsirli suratlandyrylýar. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dünýä halklarynyň meşhur ýazyjy-şahyrlary, akyldarlary bilen bir hatarda meşhur gazak sazandasy, kompozitory Kurmangazynyň ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we gazak halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň taryhyndaky möhüm wakalarynyň biridir. Seýilgähdäki bu ýadygärlik Gyrgyz Respublikasynyň meşhur ýazyjysy, Ylymlar akademiýasynyň akademigi, ençeme baýraklaryň eýesi Çingiz Aýtmatowyň hormatyna oturdylan ýadygärlik. Ýadyňyzda bolsa, Çingiz Aýtmatow Magtymguly Pyragyň doglan gününiň iki ýüz elli ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda geçirilen dabaraly çärelere-de gatnaşypdy. Çingiz Aýtmatow öz eserlerini gyrgyz we rus dillerinde ýazypdyr. Ol ilkinji hekaýalaryndan başlap, adamyň içki, ruhy dünýäsini açyp görkezmäge çalyşýar. Oň bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda çap edilen Jemile atly powesti, oňa uly meşhurlyk getirýär. Ýazyjynyň Jemile, Ene toprak, Hoş gal Gülsary, Elwan ýalykly Serwin, Ak gämi ýaly powestleri türkmen diline terjime edilip, okyjylar köpçüligine ýetirildi. Şeýle-de oň birnäçe eserleri türkmen teatrlarynda sahnalaşdyryldy. Köpetdagyň gözel künjeginde ýerleşýän bu seýilgähde Çingiz Aýtmatowyň ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we gyrgyz halklarynyň dostlukly gatnaşyklaryny has-da berkider. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda dost-doganlygyň nyşany hökmünde Polşanyň meşhur şahyrlarynyň biri Adam Miskewiçiň ýadygärligi-de oturdyldy. Ol on dokuzynjy asyryň polýak edebiýatynyň kemala gelmeginde möhüm orun eýelän görnükli ýazyjy, şahyr, terjimeçi, pedagog hem syýasy publisist höküminde giňden tanalýar. Adam Miskewiç Polşada romantizm eýýamynyň beýik şahyrlarynyň biri bolmak bilen, ol dürli görnüşdäki goşgularyň ençemesini geljekki nesillere miras galdyran şahyr. Oň döredijiligi polýak teatrlarynyň nusgawy repertuarlarynyň esasyny kemala getirýär. Polýak şahyrynyň eserleri diňe bir dünýä dillerine terjime edilmän, eýsem, oň eserleri esasynda ajaýyp filmler surata düşürilip, tomaşaçylara ýetirildi. Şeýle-de şahyryň hormatyna dünýäň birnäçe şäherlerinde oň heýkelleri oturdyldy. Adam Miskewiçiň medeni-seýilgäh toplumyndaky oturdylan ýadygärligi türkmen we polýak halklarynyň dost-doganlygyndan nyşandyr. Bu ýadygärlik rus halkynyň we dünýäň meşhur ýazyjylarynyň biri hasaplanýan Fýodor Mihaýlowiç Dostoýewskiň hormatyna oturdylan ýadygärlik. Maglumatlara görä, ol rus halkynyň dünýäde iň köp okalýan ýazyjysy we dünýä edebiýatynyň klassygy hasaplanýar. Oň eserleri dünýä dillerine terjime edilip, ýazyjyň döredijiligi rus we dünýä medeniýetiniň kämilleşmegine uly täsir etdi. Fýodor Dostoýewskiň Ak gijeler, Ýetginjek, Doganlar Karamazowlar, Ejiz ýürek we beýleki eserleri dünýä okyjylary tarapyndan uly gyzyklanma bilen okalýan eserlere öwrüldi. Oň edebi mirasy Ömri we döredijiligi barada Türkmenistanyň gazet-žurnallarynda makalalar, terjimeler çap edilip, okyjylar köpçüligine yzygiderli ýetirilip durulýar. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda Fýodor Dostoýewskiň ýadygärliginiň oturdylmagy Türkmen we rus halklarynyň baky dost-doganlygyndan nyşandyr. Belli ispan şahyry Huan Ramon Himenesiň ýadygärligi-de täze medeni-seýilgähiň gözel künjegini bezäp otyr. Ol liriki şygryýeti bilen ispan poeziýasynda çeperçilik päkliginiň hem-de ruhubelentliginiň beýik nusgasyny döredendigi üçin Nobel baýragyna mynasyp bolan ispan şahyrydyr. Himenesiň döredijiligini adatça üç tapgyra bölýärler. Ol öz döredijiliginiň birinji tapgyrynda Bekkeriň romantik lirikasyna, fransuz simwolistleri Bodleriň, Werleniň döredijiligine üns beripdir. Ikinji tapgyrda bolsa Bleýkiň, Şelliniň, Emili Dikinsonyň, Wilýam Ýeýtsiň eserlerinden ylham alyp, özüniň ajaýyp eserlerini döredipdir. Oň döredijiliginiň üçünji tapgyry ruhy gözleglere, ýagtylyga bolan ymtylyşa ýakynlygy bilen tapawutlanypdyr. Şahyryň Andaluziýa baradaky kiçi göwrümli nowellalardan düzülen Platero we men atly liriki powesti hem-de döwürdeş ýazyjylary hakyndaky Üç dünýäniň ispanlary atly esse görnüşindäki ýazan edebi mirasy bütin dünýäde aýratyn orun eýeleýär. Huan Roman Himensenyň bu seýilgäh toplumyndaky ýadygärligi türkmen we ispan halklarynyň baky dost-doganlygynyň nyşanydyr. Bu ýadygärlik Anadolyda ilkinji bolup halkyň edebi-gepleşik dilindäki ýazuwly edebiýatyny esaslandyran şahyr Ýunus Emräniň ýadygärligi. Şahyryň goşgularynda söýgä wepadarlyk, öwüt-nesihatlar, tebigat gözelligine söýgi, ynsanperwerlik, mertlik, dostluk baradaky pikirler öňe sürülýär. Şeýle-de oň eserlerinde ynsan ýaşaýşynyň syrly dünýäsi giňden wasp edilýär. Ýunus Emräniň eserleri Türkiýede we beýleki ýurtlarda birnäçe gezek çap edildi we olaň arasynda Diwan atly kitaby, şahyryň döredijilik dünýäsindäki orny bilen doly tanyşmaga mümkinçilik berýär. Ussadyň dili halka düşnükli hem ýeňil bolansoň, okyjylar oň eserlerini uly gyzyklanma bilen okaýarlar. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda Ýunus Emräniň ýadygärliginiň goýulmagy türkmen we türk halklarynyň baky dost-doganlygyndan nyşandyr. Köpetdagy etekläp oturan bu seýilgähde ukrain halkynyň meşhur filosofy we şahyry Hrigory Sawiç Skoworodanyň ýadygärligem oturdyldy. Ol dünýä elepbiýi, ruhy dünýä baradaky dostluk söhbeti, Biçäre torgaý, Harkow basnýalary ýaly eserleri bilen özüni dünýä tanadan şahyr. Hrikoriý Skoworoda dünýä halklarynyň birnäçesiniň dillerini ürç edip öwrenipdir we Ýewropa ýurtlarynyň ählisinde diýen ýaly syýahatda bolup, şol ýurtlaryň meşhur alymlarynyň eserleri bilen ýakyndan tanşypdyr. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda dünýä edebiýatynda öçmejek yz galdyran ukrain şahyryň doglan gününiň üç ýüz ýyllyk toýy uly dabara bilen bellenip geçirildi. Bu medeni-seýilgäh toplumynda Hrihoriý Sawiç Skoworodanyň, ýadygärliginiň oturdylmagy türkmen we ukrain halklarynyň baky dost-doganlygynyň özboluşly subutnamasyna öwrüldi. Seýilgäh toplumynyň gözel künjegini bezäp oturan ýadygärlikleriniň biri-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meşhur şahyry, kyssaçysy hem dramaturgy Ýangston Hýuzyň ýadygärligidir. Hýuz jaz şygryýetini dörediji şahyr bolmak bilen, Sýu gyzyl lybas geýnen mahaly atly ilkinji goşgusyny mekdep okuwçysy döwründe ýazypdyr. Hýuz edebiýatyň dürli görnüşlerinde, roman, powest, hekaýa, pýesa, goşgy eserlerini döredip, baý edebi mirasy bilen dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar. Ol bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýylda türkmenistanly bolmak bilen, türkmen halkynyň myhmansöýerligini, gadymy taryhyny öz eserlerinde ýazyp, ony aýdyňlygy bilen dünýä ýaýypdyr. Oň türkmen halkynyň daýhançylyk däpleri, oba durmuşy hakynda ýazan makalasy okyjylaryň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolýar.

has-da berkitmäge uly ýardam berer. Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda oturdylan bu ýadygärlik özbek halkynyň akyldar şahyry Alyşir Nowaýa goýlan hormatdan nyşandyr. Ol özüniň elli müň setir töweregi şygry öz içine alýan bäş sany liriki diwany, şeýle hem Adalatlylaryň aljyraňňyllygy, Perhat Şirin, Leýli-Mežnun, Ýedi seýýara, Isgenderiň diwany eserlerini öz içine alýan Hamsasy we beýleki ençeme ylmy hem çeper eserleri bilen bütin dünýäde meşhurlyga eýe bolan şahyrdyr. Alşir Nowaýy akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragyň halypa saýan ussatlarynyň biridir. Hezreti Magtymguly özüniň San bolsam diýen şygrynda, Damegandan ýörgün Sat Nowaýy, Çar diwany, Perhat şirin rubaýy, Zahyreddin Babyr, Mizan öwzany, gaşlaryna baryp, Men Mejnun bolsam diýip, şahyra bolan hormatyny uly buýsanç bilen belläp geçýär. Türkmen halkynyň aýdym-saz sungatynda Nowaýyň örän uly orny bolup, türkmen toýlarynda bagşylar öz aýdym-sazlaryny, köplenç, Nowaýy perdesi bilen başlaýarlar. Bagşylar tarapyndan döredilen Myraly we Soltansöýün dessany hem türkmen halkynyň Nowaýa bolan çuňňur söýgüsinden nyşandyr. Şeýle hem halk arasynda Nowaýy bilen bagly onlarça rowaýatlar aýdylyp gelinýär. Magtymguly Pyragyň medeni-seýilgäh toplumynda Alşir Nowaýyň heýkeliniň oturdylmagy ýurdumyzda şahyra goýulýan beýik sarpanyň hem-de türkmen-özbek halklarynyň mizemez doganlygynyň nyşanydyr.